Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nerġgħu nitfgħu l-attenzjoni lejn in-nisel ta' żewġ ismijiet oħra. L-ewwel isem li se nitkellmu dwaru huwa Frankuni jew ta' Frankuni, popolari mal-Maltin u l-Għawdxin minħabba li huwa l-isem tal-isptar għal dawk in-nies li nħakmu minn xi mard mentali. It-tieni isem li se ngħarxu l-etimoloġija kurjuża tiegħu huwa Mara, li huwa isem ta' post fiż-Żurrieq. Mhijiex xi ħaġa li għandha tissorprendina jekk isem ta' xi triq, villa, raħal, għar u l-kumplament joriġinaw wara isem jew kunjom ta' persuna importanti li għen fit-twaqqif, fis-sejba jew ikkontribwixxa b'xi mod jew ieħor għal xi ħaġa importanti. Madankollu, ix-xorti mhix ta' kulħadd l-istess. Hemm persuni li isimhom jew kunjomhom inżamm sħiħ u baqa' jintgħaraf. Iżda hemm oħrajn li forsi minħabba t-toqol tal-isem in-nuqqas ta' għarfien ta' niesna jew diffikultajiet fil-pronunzja ġarrbu bidliet radikali. Jekk pereżempju nsemmu Villa Frère f'Tal-Pietà, hemmhekk naraw li l-isem tal-villa baqa' leali lejn kunjom John Hookham Frère. Imma min-naħa l-oħra, jekk insemmu l-ġnien tal-Argotti, il-ġnien tal-Biskuttin u r-raħal tal-Furjana nnifsu, se nindunaw li l-ismijiet ġarrbu xi bidliet żgħar. Infatti, l-etimoloġija tal-isem Argotti ġej mill-kunjom ta' kavallier li kien il-balliju tal-Ordni ta' San Ġwann, Fra Ignatius de Sargó e Guzmán. Il-Biskuttin Ukoll huwa isem ta' ġnien fl-istess akkwata u jinsab bejn il-Mall, il-Furjana u l-Belt Valletta. L-isem għandu x'jaqsam mas-siġar li xi darba kien hemm u infatti, skont l-arkeologu Temi Zammit, dan it-toponimu ħareġ mit-Taljan, proprju mill-kelma boschettino li tfisser bosk żgħir. L-interpretazzjoni li l-art għandha l-forma ta' biskuttin mhi veru xejn u hija biss etimoloġija popolari, jiġifieri interpretazzjoni li ngħatat mill-poplu meta ppruvaw jagħmlu sens minn dak li semgħu. L-istess nistgħu ngħidu għall-isem tas-subborg tal-Furjana, li l-etimoloġija tiegħu ħierġa mill-kunjom tal-inġinier Taljan Pietro Paolo Floriani. L-isem li se nitkellmu fuqu llum, Frankuni jew ta' Frankuni, jaqa' ma' din l-aħħar kategorija bħall-argotti, il-biskuttin u l-Furjana, jiġifieri isem li maż-żmien ġarrab bidla ċkejkna mill-isem oriġinali tiegħu. Osservazzjoni ċkejkna li tajjeb ngħaddi hija li bidliet bħal dawn huma naturalissimi fil-Malti u f'lingwi oħra, u m'hemm xejn ta' għajb jew mistħija f'tibdiliet bħal dawn. Dan huwa l-mod affaxxinanti li bih taħdem il-lingwa tagħna. U minkejja li llum il-poplu fetaħ aktar moħħu u b'naqra riċerka jista' jiskopri n-nisel proprju ta' dawn il-postijiet, l-istorja ma tmurx lura u rridu naċċettaw dawn it-tibdiliet naturali ta' niesna bħala parti integrali mil-lingwa. Tlaqna nisimgħu lil Lara Stagno tgħaddilna informazzjoni dwar l-etimoloġija tal-isem Frankuni. Din il-kelma Frankuni li forsi hija meqjusa xi ftit jew wisq dispreġjattiva, propju ġejja mill-isem ta' Villa Francone, ir-residenza fil-Furjana ta' Kavallier tal-Ordni ta' San Ġwann Fra Fabrizio Franconi. Dan kien sptar għal mart mentali li dam iservi sal-1861. meta mbagħad inbena sptar ġdid f'Ħ'Attard li llum nafuh bħala l-Isptar Monte Karmeli. Madankollu, minkejja li l-bini tal-isptar il-ġdid kien propju f'Ħ'Attard dan l-isem ta' Frankuni mexa mal-isptar għaliex kif forsi tafu intom ukoll jew ġieli smajtu l-użu tiegħu propju Mount Carmel Hospital l-Isptar Monte Carmeli hawn min għadu jirreferi għalih bħala Frankuni. Fil-fatt, fil-dizzjonarju ta' Aquilina naraw ukoll referenzi għal frankuni, pereżempju għal frankuni tajjeb jew inkella ħaduh jew tellawh ta' frankuni. Dawn l-espressjonijiet ġieli jintużaw ukoll bċajta għax l-insien il-Maltin jaf inigges xi ftit kultant U ngħidu pereżempju inti hawn ħrabt minn frankuni bċajta lil bejn il-ħbieb pereżempju. Madankollu dawn l-assoċjazzjonijiet negattivi ma' frankuni eh, nistgħu naraw ukoll għaliex il-kulleġġ li llum nafuh bħala il-kulleġġ San Elija sal-1998 kien jismu Mount Carmel College. Propju ingħata dan l-isem fuq il-muntanja li fuqha ġew imwaqqfa propju il-Karmelitani. Madankollu, fl-1998 inħass il-bżonn li l-isem ta' dal-kulleġġ propju jinbidel għal Kulleġġ San Elija. biex ma jiġix assoċjat mal-isptar tal-moħħ li kien hemm f'Ħ'Attard, proprju l-Isptar Monte Karmeli. Dan għaliex il-konnotazzjonijiet negattivi li kellu f'Rankuni ġew trasferiti anke għall-Isptar Monte Karmeli, għall-isem Monte Karmeli.
Minn Ħ'Attard nistgħu nerħulha għaż-Żurrieq biex niskopru aktar dwar l-etimoloġija tal-isem Mara. Simon Salafia se jurina li dal-isem m'għandu x'jaqsam xejn mal-etimoloġija popolari tal-kelma mara, għax infatti l-ewwel a li nsibu fl-isem hija twila. Biex taqtgħu l-kurżità dwar l-interpretazzjoni etimoloġika ta' dan l-isem, inħeġġiġkom issegwu t-tieni rokna tal-programm. U la qed nitkellmu fuq l-ismijiet, ma nistax ma nieħux spunt dwar xi espressjonijiet idjomatiċi li għandna fil-Malti marbutin mal-kelma isem. L-isem huwa parti mill-identità ta' bniedem. Post, triq, oġġett u l-bqija. U jifforma l-karattru, ir-reputazzjoni u t-titlu ta' dak li jkun. Jekk pereżempju bniedem igawdi minn isem tajjeb, sinjal li jkollu reputazzjoni pożittiva man-nies ta' madwaru. Min-naħa l-oħra, jekk f'pajjiżu jkollu isem ħażin, sinjal li r-reputazzjoni tkun ħażina. Jekk imbagħad xi ħadd jgħidlek li int raġel tal-isem biss, ma jkunx qed jikkumplimentak. U għalih, int ma tkunx raġel tal-unur u diffiċli jafdak. Din l-espressjoni spiss tismagħha tingħad meta wieħed ma jżommx kelmtu u joħroġ lil dak li jkun ftiehem miegħu ta' ħmar. Jekk fil-ħajja tkun għamilt isem, sinjal li tkun sirt famuż għal xi skoperta Jew eċċellajt f'xi qasam partikolari? Tista' tagħmel isem fl-isport, fil-mużika, fix-xjenza u f'ħafna dixxiplini oħra. Jekk ikollok it-tfal għadhom żgħar, tista' tiftħilhom kont il-bank f'isimhom. Waqt li jekk xi ħadd jipprova jaħrab minn pajjiż b'identità falza, għid li jkun qed jidher taħt isem falz jew b'isem ħaddieħor. Insibu wkoll l-espressjoni ħadlu ismu. Nafuha użata f'kuntesti differenti. Ngħidu aħna waqt xi logħba futbol meta referee jammonixxi lil xi plejer u jniżżlu fil-ktejjeb tiegħu. Jew pereżempju xi pulizija li jieħu nota ta' ismek wara li tkun laqqgħat xi ċitazzjoni jew jitolbok tmur l-għassa f'każ li ma turihx il-liċenzja. Ħelwa wkoll l-espressjoni ta' stagħġib fl-isem ta' Ġesù u ta' Marija jew fl-isem tal-Missier. Meta tiskanta għal xi ħaġa li tkun rajt u ma tkunx tista' temminha. B'mod simili, it-taqsira fl-isem ta' Ġesù, moqrija b'din l-intonazzjoni, tismagħha wkoll użata meta xi ħadd jgħid xi ħmerija u qajla tkun tista' Temmen li smajtha. Tlaqna naraw ftit l-isem tal-post Magħra minn fejn ġej. Hemm post in-naħa taż-Żurrieq, ovvjament lejn il-baħar, lejn Ħal Far iż-Żurrieq, li jgħidulu l-Magħra, il-Magħra. L-etimoloġija li dak li jkun jipprova jagħti għal dal-post huwa li hemm kolonna xi disa' sulari għolja u l-baħħara, il-baħħara dejjem meta jarawha mill-baħar dejjem jimmaġinaw li hemm mara illi hemm għandha tifel f'ħoġorha, għandha qisu tarbija f'ħoġorha. Jien ngħidlek il-verità, ma stajtx jisni naċċetta. U l-ewwel ħaġa li provajt għamilt huwa li nipprova nara jekk fil-djalett ta' żurrieq kif jippronunzjaw mara. Eh, jekk ma jtawlux l-ewwel A u jgħidu mara. Però Ma rnexxielix nikkonvinċi ruħi li fidja li żżur rieqi dan huwa l-każ. U ħallejta hemm. Dan l-aħħar, forsi l-aħħar sena, kont qed nipprova nikkompara it-termini eh, toponomastiċi ta' Al-Andalus u ta' Malta. U wieħed mit-termini li sibt fal-Andalus huwa il-nom illi huwa In-nom Mimmad ta' għar, għar. Jiġifieri kif niżżluh huwa Magħara għax l-għajn ta' għar hija hija għajn ħarxa. U hemmhekk qisu iklik jgħid għax imbagħad ir-riżultat kien faċli. Saqsejt lis-sajjieda li jiena jkolli kuntatt magħhom lejn Wied iż-Żurrieq u għedtilhom dik l-erja hija mimlija għerien hemmhekk, U r-risposta li tawni li hija mhux mimlija miżgħuda b'daw l-erien. U biex iktar nikkonferma, indunajt illi fil-dizzjonarju ta' Federico Corriente fuq il-termini ta' Al-Andalus li kienu preżenti madwar jinnaf 800 senilu, dan din l-isem tfisser ar, hija forma ta' bl-Ispanjol kueva ġifieri hija ar. Allura, kiex nistgħu nikkonkludu minn dan il-fatt? Illi din il-kelma għalkemm jiena dejjem sibta miktuba mingħajr għajn, l-etimoloġija tagħha għandha lajn fija biex tipprova tifhimha u fil-fatt hija attestata fid-dizzjonarju ta' Akkulina u hija attestata mhux bit-tifsira li għandha ehm, f'al-Andalus, jiġifieri li tfisser għar kbir, għax ovvjament fil-forma ta' nom minn mat, imma hija attestata bħala post fejn hemm ħafna għerien, kif fil-fatt hemm dawk l-inħawi.